Owen Williams i fi, um, dwi'n reolwr gyfarwyddwr cwmni Syml, um, dwi'n hen stager yn yr, uh, y byd cyfryngau cymdeithasol erbyn hyn, um, a dwi wedi bod yn arwen gyfres o drafodaethau gyda clybiau ar draws Cymru, clybiau rygbi ar draws Cymru a busnesau ar gyfer, uh, ar gyfer arfor, rhaglen arfor uh, Undeb Rygbi Cymru a Llywodraeth Cymru. Yn y bôn, dyn ni wedi bod yn trafod uh, cyfryngau cymdeithasol ddwyieithog. Nawr, um, yr hyn dwi wedi bod yn ceisio gweithio bobl yw, yn y pen draw, dyw cyfieithu ddim yn ychwanegu digon. Dyn ni am i bethau newid, ond mae angen newid mewn ffordd sydd yn gwneud synnwyr yn y pen draw. Nawr, dyma esiampl o drydar nes i gyhoeddi y llynedd, um, nobody can tell me this isn't a calculated move, quite what his office remains up to uh, remains to be seen, but I like it. Hynny yw, pan newidodd uh, FM Wales ar Twitter, First Minister Wales at FM Wales i Prif Weinidog, nes i gyhoeddi hwn a wedyn nes i Nes i grabio'r yy screen grab o'i gyfrif e ar y pryd yn newid i Prif Weinidog. Wrth gwrs, Prif Weinidog yn Saesneg, Prime Minister, nage First Minister. Felly mae yna rhywbeth strategol yn hwnna sy'n gweud, wel, nath e arwain at, um, nath e arwain at yr holl uh, newyddion mae ar-lein yn ogystal. Y realaeth yw ynglyn â, um, y reality mae'n ddrwg gen i yw ynglyn â um, cyfieithiadau pan rydyn ni'n gweld nhw ar gyfryngau cymdeithasol. Mae yna resymeg dros hwnna, a'r resymeg yw hwn. Mae yna festr y Gymraeg 2011 sydd yn golygu bod pethau swyddogol gan Llywodraeth Cymru fel esiampl yn cael ei wneud yn ddwyieithog. Y broblem yw, dyn ni'n gweld e drwy'r amser, a Dyn nhw ddim yn y bôn yn werthfawr i siaradwyr Cymraeg. Dyn nhw'n ychwanegu unrhyw beth ychwanegol. Ti'n gwybod? Ychwanegu unrhyw beth ychwanegol. Dyn nhw'n wneud. Dyn nhw ddim yn wneud. Dwi ddim yn... Dwi ddim yn gallu buddsoddi mewn rhywbeth sydd yn gwbl ddieithog. Felly mae rhaid newid pethau ychydig bach. Dyn ni'n gweld esiampl fan hyn o Trafnidiaeth Cymru. Mae Trafnidiaeth Cymru wrth gwrs yn cwango cyhoeddus yn eiddo i'r Llywodraeth Genedlaethol Cymru. Timo, unwaith eto, yr un emoji, yr un nos da, er maen nhw'n gwroi nos da mewn graffeg, um, ond nhw'n gweud yr un peth dwywaith. Dwi wedi allan yn Gymraeg, mae'r Saesneg yn gyfeithiad, dwi ddim yn cael unrhyw beth ychwanegol yna'r pwynt dwi'n neud. Siaradwyr Cymraeg, understand English. Felly, gwnewch rhywbeth ychydig bach yn wahanol i ni. Ble mae'r gwerth? Na'r cwestiwn. Nawr, esiampl o'r Scarlets neu... Nawr, dyma, mae hwn yn cychwyn nawr i, i fod yn esiampl o'r hyn dwi'n ofyn amdan. Nid yn gan glybriau yng Nghymru, ond, ond gan asiantaethau cyhoeddus yng Nghymru yn ogystal. Incredible support yesterday, emoji o galon. Josh a Dwayne yn talu teyrnged i'r cefnogwyr. Nawr, os wyt ti'n deall Cymraeg, ti'n cael ddau beth, a maen nhw'n ychwanegu at ei gilydd. Os wyt ti mond yn siarad Saesneg, ti'm yn colli unrhyw beth. Dwi ddim yn gofyn i bobl um, ailwampio rhywbeth yn gyfan gwbl yn y Gymraeg. Dwi'n gofyn i bobl feddwl sut allai ychwanegu yn y Gymraeg fan hyn, sut allai rhoi mwy o liw yn y Gymraeg. Um, a wedyn mae dysgu'r ased neu a Saesneg, achos dyna, dyna oedd e yn lle cyntaf. Dwi'n ffain o hwnna. Mae hwnna'n ddigonol, ond mae angen y Gymraeg. Oedden ni'n gallu ategu, ti'n mo? Mae dyn ni sampl da fan hyn, Esbyd a Chwaraeon, Pencampwyr y Plat 2024, Bon y Maen, congratulations to Bon y Maen. Na, dyw e ddim yn llawn gyfarchiadau i Bon y Maen, congratulations to Bon y Maen. Mae fe'n rhywbeth ychwanegol, ond yw siaradwyr Saesneg uniaith ddim yn colli allan, a na'r pwynt dwi'n ceisio wneud yn fan hyn. Y gorau yng Nghymru oll, Eisteddfod yr Urdd i bawb blynyddoedd ers Phedwar Dec, Eisteddfod yr Urdd showcasing the best of Wales since 1929. They're not identical. Yna'r pwynt, mae yna liw ychwanegol. Ond mae pobl yn gweud, ond beth Owen, beth od i pobl mynd i weld y cynnwys yna os yw'n Gymraeg yn iaith Gymraeg? Wel na, dwi'n mynd sôn am un iaith Gymraeg fan hyn. Dwi'n sôn am rhywbeth sydd yn ddwyieithog mewn ffordd sydd yn ategu. Yn y pen draw, cynnwys da sy'n llwyddo. Na'r pwynt dwi'n ceisio wneud. Nawr, ti'n cofio un bon y mae yna 979 o likes ar Instagram. Ti'n mo? Mae pobl wedi hoffi hwnna 979 o weithiau. Mae hwnna'n dangos bod y Gymraeg yn gweithio, Cymraeg oedd yn arwen. Mae da yn ddigonol. Mae da yn ddigonol. Mae hwn yn gret. Yn iaith Gymraeg, dim gair o Saesneg na. Dyna beth sy'n angen. a hwn, bob tro, emosiwn y calon sydd wrth wraidd pob dim, dyna pam fod pobl yn canu yn y pen draw, a cyfleu, nid cyfieithu. Add impact, ti'n mo, not just translation. Pob lwc, diolch, maen nhw'n Maen nhw wedi cael eu plethu fewn i'r Saesneg. Plethwch yr iaith Gymraeg i fewn i bethau. Hyd yn oed os nhw bron a bod yn uniad Saesneg, mae'n angenreidiol. Dyn ni'n byw mewn gwlad dwyieithog. Dyn ni'n byw mewn gwlad lle mae'r iaith Gymraeg yw'r iaith mwyaf hynafol ym Mhrydain. Defnyddiwch e. Mae fe'n mae fe'n gyfoethog. Ac yn y pen draw, dyma'r un mwyaf pwysig sy'n i'n gweud, yn enwedig i Undeb Rygbi Cymru, byddwch Gymry. Achos dyna sy'n angenrheidiol, dyna sy'n bwysig, dyna sy'n symud pobl yn fanna, dyna sy'n neud i bobl ymwneud a rhannu, a dyna dyn ni moyn ar gyfryngau cymdeithasol. Cwpan y byd. Na fe! Sdim eisiau World Cup. Elli di gael pedwar exclamation mark, ond mae fe'n gwneud synwyr i bawb, a ti'n gweld yn y strategau bod e'n gwneud synwyr yn ogystal, a dyma'r llun.